Youtube Mirasym kanaly. Bir müň ýedi ýüz on ikinji ýylda Penjeli pälwanyň ogly Hojanepes batyryň öýünde bir çaga dünýä inipdir. Indi oň Atasy Penjeli pälwan, kakasam Hojanepes batyr, babasam Döwletmämmet Düýegöz ogly Orazmämmet aga diýilýän adamyň maşgalasynda iki tarapynam bular bir halatly adamlar diýip şu bolan çaga Sapar Mämmet diýip at dakypdyrlar. Sapar Mämmet diýip at dakylanynyň sebäbi özlerini Saparda saýyp, Saparda Saýyp, tä Watana barýançak Saparda Saýyp, Sapar Mämmet diýip at dakypdyrlar. Bujagaş çaga wese-boýa galyp ugranyndan Hojanepes batyr diýilýän adam muny babasyna, babasy şo zamanda Buharada medrese gutaran adam eken, özem örän sowatly adam bolupdyrdy, şo döwründe Kurhany terjime edip bilýän adam ekeni. Ýaňky Döwletmämmet Düýegöz diýilýän adam Kurhany terjime edip bilýän adam bolupdyr-da, bir hatyraly bolupdyr-da, şoňa babasynyň eline okamaga, şonda ýaşamaga diýip beripdirler. Mundan ulalyp ugranyndan şu çagada bir aýratynlygyň bardygyny Döwletmämmet aga bilipdir. Teýmir serdara Sahyp Kuran diýýärler. Sahyp Kuran diýmek, Enesiniň göwresindekä Allaň nazary siňen adama türkmen Sahyp Kuran diýýärler. Şol adamlara Sahyp Kuran Magtymgula, Mollanepese, Teýmir serdara, şol adamlara Sahyp Kuran diýýärler. Sahyp Kuran diýmek, enesiniň göwresinde heniz dünýä inmäkä Allaň nazary siňen adamlara diýilýän zat şol. Ojagaş Çaga ulalyp babasynyň öýünde ulalyp muňa hat okamany öwredipdir. Umuman babasy muňa gaty üns beripdir, şuň aýratynlygynyň bardygyny bilipdir-de üns berýär eken weli, bir gün babasy bir ýaňa gidipdir-de, oň daýysyna Amandöş serdar diýýärler. Ýaňky Döwletmämmet Düýeöziň ogly Keýmir serdaryňam dogan daýysy bolýar. Şol Amandaş serdar diýilýän özünden bir ep-esilje uly eken-de, bir bölek goýny alypdyr-da, Sapar Mämmede, Bar sen şu goýunlary aýlap gel diýipdir diýýär, agylyň içinde aş dur diýip diýýär. Bir goýunlary alyp, agylyň içinde aýla, bir meýdana aýlamaga, otarmaga diýip gidipdir-de, şo zamanyň çagalary Diňe ýarag ulanýarlar diýýärdi. Elinde bir peýkamjygy bar ekeni bir. Towşan tokaýyň içinde towşanjyk gatypdyr welin şuny yzyna düşüp, aty bilmän, atjak bolup, gaýybir maýyna salman goýny ýadyndan çykaryp gidipdir diýýär goýnuny. Bu goýunam bölek goýun, barypdyr-da biriniň bir ekilgi duran, düme ekilgi duran gawunynyň içine giripdir diýýär. Bu bir bölek kyrk elli sany goýunam bir dümek awunyň içine giripdir, birden ýadyna düşüp, goýunlary ýadyna düşürip ylgap gelse, ýaňky sürüm ekip awunyň içinde goýunlar gezip ýörmüş, haý bir daýaw pyýada bir baý adamam garaşyp dur diýýär, goýunlary çykaryp saýyp, kimiň goýny bi? Aý meň goýnum baý aga, Welin, men bir towşanyň yzyna düşdüm dänin, çörňeşip ýadymdan çykaraýypdyryn. Men Bagşylawur, günämi ötewer diýse, bu seň eden zadyň bu günäni öterýär zatmy bi? Bi edip bi meň ekip oturan gawunymyň barysyny weýran etdärin bi? Muň heniz bir ternesini alyp iýip göremak men. Seň bu eden zadyňdan habaryň barmy? Kimiň ogly sen? diýipdir weli. Ine, Döwletmämmet Döwöziň agtygy diýipdir ol, wiý, biýa Türkmenden hanynyň ogly eken, muňa arza bararyň peýdasy ýok diýipdir-de, goýun sürüp alyp gidip, şo zamanyň kazysynyň howlusyna ertip dykypdyr diýýär, ine, şu meň zadymy, mal, nemämi, ekinimi zaýalat diýip diýýär. Onnoň bi kazam indi tanyş adamsy, baý adamyň arkasyny alyp diýýär, bi Sapar Mämmede käýinip başlapdyr, Bu eden zadyňdan habaryň bam seň? Bu bir biriniň eken zadyn heniz bir gezek hasylynam almadyk zady bi weýran edipsiň. Aý, Kaz aga günämi geçeweriň, men bir towşanyň yzyna çörňeşipdirin-de bilmän, şuň ýaly bolupdyr ekeni. Men dagy diýsem men bir töläp, tölesem zady seň. Bu bir tölär ýalymy, şu goýunlaň baryny bereňde-de, Bir hasylyna ýeten agamyň entäk demesem almandyr. Mundan bir haý byňa barha üstüne küküräp gidip barýamyşyn şeýdip weli, waka diýýä, güýz aýlarynyň aýagragyna bolupdyr eken diýýä, şo wakaň özi. Onsoň bu iki kişi muň üstüne gygyryp başlapdyrlar weli, ýaňky Sapar Mämmet aýdypdyr diýýä, Entäk mundan näçe hasyl aljakdy bi? Sen bu eden habaryň bamy diýipdir weli diýýä. Wah, Kazy aga, bu zatlaň bary ertir harama çykýar-a diýipdir diýýä. Ohow tapyp duran zadyň näme ýumruk ýaly halyňa seň. Ertir haramy çykýa diýip durmaň näme seň. Näbilýäň maňa ertire çenli pursat berýäňizmi diýipdir diýen. Kazam bolýa berýäs. Malyň dursun şu taýda bar git onda öýňüze sen. Ertirine gel-ha göreli nädip harama çykýany diýipdir diýen. Ertbi gelipdir babasy gelipdirde han Saparmämmet diýipdir weliýä. Ogly Amandöş serdar diýilýän wah şuňa ho duran goýunlary aýla diýip ugratdym weli şu wagt bolup gelmän dur hä oňarmansyň o goýun bakjak adam däl ahyryn ol haýsy han sag aman bolsunda bir zadyňa üstünden barar bu goýun bakgyjak oglan däl ahyryn ol ýalňyş iş buýurupsyň sen oňa diýipdir diýe onsoň erte gelipdir ula gije diýe bult gelipdir de çala şitir pitir eden bolup daňdanam Bult syrylypdyr-da, bütin dünýäni sowuk urupdyr diýýä. Kül bolup ýatyr diýýä-de bar ýer diýýä. Ir bilen ýaňky barypdyr welin, ýaňky kazy diýýä, bir giden ekin bagy bar eken diýýä, ýaňky içini aýlanyp gelip diýýä, içini aýlanyp ýör eken. Bütin hemme bagy sowuk urup, nas edipmişin diýýä-de. Kazy aga, men-ä gelendirin! diýipdir weli diýýä. Buu, öz başyňy ýe gör, gide gör, gide gör, bar malyňam alla git diýipdir diýýä, şeý diýip diýýä. Ýumruk ýaljak çaga-ka Ertir sowuk urjagyny diýýä, kaza baryp aýdyp, olam oraşan bolup, dogry bolupdyr diýýä. Onsoň umuman bu çaga şeýdip, ulalyp, çörňeşip gidişine bar oýnagy, ýaragy bolupdyr-da, adyny Saparmämmet ady bilen ýaşap ýören peýkam atyp oýnaýar eken çagalar diýýä. Şu asmana peýkam atyp, esslije çagaka, ýokaryk giden okuň Türkmende okuň ujundaky geýdirilen demirine türkmen keýmir diýýär. Keýmir ok diýip nusgawy edebiýatda okaýan bolsaňyz, şol okuň ujunda demirden oky bar. Stirlasy bar. Şoňa düşündiňizmi şu wagtça aýdýan, ujundaky u peýkamy ujundaky oky demir. Şol şo zamanlarda bir çebişe ýasap berýär ekenler. Biri bir adam bolýar dagym. Ujy demirli peýkam oky biri bir adam, bir adamyň janyna ol. Şoň üçin şoňa keýmir ok diýer ekenler. Şu oky ýokaryk atanda, ýokaryk baryp, ýetjek ýerine ýetip, yzyna gaýdyp gelende ýene ujunda demir bolansoň, demir öňe düşüp gaýdyp, keýmiriň sag gözüniň diýe çykgesinden çümüpdir diýýär peýkamyň oky. Çümüpdir-de, muňa şo wagtlar seredip, alaç edip, her zat etselerem Şo zamanyň tebipleri näçe tebipçilik etselerem bolmandyr-da, o göze peýkamyň keýmiriň degen gözündenem beýlekisem ikisem bile ýapylypdyr-da, alaç edip bilmändirler-de, kör bolup galypdyr-da bi, keýmiriň kör eden diýip keýmir kör ady ýörgünli bolup gidipdir-de, Saparmämmet adyn bilýänem bolmandyr muň. Şu Keýmir kör diýip, şu Keýmiriň kör edeni. O bir dört-bäş aý geçipdir, ol açylypdyr o gözi. Bir Alla tarapyn gözi ýöne bir gözünde azjyk ak gül bar ekeni. O gije-gündiz deň görüp bilýän adam bolup ýetişipdir ol. Ulalyp şo wagtlar bir esliljek oglanka-da, on-onki ýaşyndaka, şo zamanyň adamsy Bu erkek adamlara ýedek oýnap, tuwdurmäç oýnap, kimdir-de biri sadranj oýnap, şeýdip başagaý bolup bir obanyň çetinde üýşüp erkek adamlar oýnap durkalar bir dört sany atly adam gelipdir diýýär. Bu adamlaryň hiç haýsy ýaşulusy ýaş kiçisi sadranj oýnap duranam, ýedek oýnap duranlaram ýaňky ýaşululara hiç kimiň Üns bermändirler ol keýmir Esslje oglan ýaňkylaň öňünden çykyp Salawmaleýkim agalar! Geleweriň diýipdir weli ýaňky gelýän adamlaň bolşuny ýadawrak görüpdiýä Bi agalar atyňyzam suwsapdyrlar eken men bir suw getireýin diýipdiýä Ullakan pälwan çanakdadiýä gapdaldaky suwdandiýä alyp öýlerine suw getirip berip atlara görkezipdir weli Atlar üstündäki adamlaram diýä, üstünde otyrlarmyşla weli, ata suw görkezipdir weli, hiç haýsy suwy ysgamandyram diýä. Be, suwsuz ýalak bol, atlaňyz suw çanakly, aga diýipdir weli diýä. Bu atlar suw içýän atlar däl, ogul diýipdir diýä. Üstündäki adamlaryň biri diýä. Sen hanyň-begiň ýanyna hemme tarapyňam Hatyraňam, diliňem ötgür bolsun seň ogul diýipdir diýýär. Ýaňkylaň biri şeý diýip, bir çanagyny öýlerine äkidip, ýaňky ýaşlylar gelip atyňyzy tutaýyn agalar, babamyň ýanyna erteýin siz diýýänçä gelse ýaňky dört atlyň hiç gadam ýokmuşyn. Adam ýok diýýär, onsoň ýaňky adamlardan sorapdyr töweregindäkilerden, ýaňky atlylar nirik gitdi diýse, o nähili atly, atly barmy diýämişindir diýip. Şeý diýip, muňa hiç kim neme etmändir, onuň babasy gelipdir welin babasyna aýdypdyr diýýär. Baba şuňňalak ýagdaý boldy. Bir dört atly geldi welin, suwam berjek boldum bulary ertip welin, atlaram suwam ysgamadam suwy. Welin, üstündäki ýaşululaň biri bu bir suw içýän atlar däl bulamyz diýip aýtdy. Onsoň maňa-da şeý diýt diýipdir welin, beý, oglum, senden garaşýan zadymy men aldym indi. Sen Hiç ýerde aýtmagyn şuny diýipdir diýe. Ondan ol näme etsede bi syr gizlenip galmandyr. Indi adamlar iki göçüp watana bararsyňyz diýilýän ýer indi şu doglan ýeri Keýmir serdaryň bir müň ýedi ýüz on ikinjide doglan ýeri Antguýda doglupdyr. Anthoý diýe owganlar ol obaň adyna. Türkmenler Antguýy diýip aýdypdyrlar. Şu Antguýy, Ant içdik, dolanyp şu taý gelmeris diýipmişin biziňkiler. Şondan Antguý diýipdirler diýýär oňa. Özi Owganystanda ol ady Antgoý diýip at tutulýar.